ביי אונז אידן זענען מיר צוגעוואוינט כסדר אז מ'מאכט כסדר לחיים'ס, ס'איז א יארצייט. נאכן דאווענען, א איד געט תיקון, געט מען לחיים, מען ווינטשט זיך איינער דעם אנדערן לחיים, מען שליסט א שידוך, ווינטשט מען זיך לחיים איינער דעם צווייטן. איז די סדר איז אז לחיים גייט אלעמאל אויף ברוינפן. אזוי יעדער איינער לפי זיין דרגה, ס'איז דא איינער וואס קען גיין טשיפ, אולד וויליאמסבורג, ס'איז דא וואס דארפן טייערערע ברוינפנס, באט בכל אופן שיהיה, לחיים גייט אויף ברוינפן. לאמיר אריינטראכטן וואס איז די פשט פארוואס ס'איז געווארן א לחיים, ס'איז דאך דא אזויפיל אנדערע גוטע טרינקען, מ'קען מאכן לחיים אויף ארענדזש דזשוס, עפל דזשוס, סמודי, גוטע זאכן, וואס עפעס לחיים דארף אלעמאל גיין אויף ברוינפן? האב איך געהערט א מורא'דיגע געדאנק, דו נעמסט א באטל ארענדזש דזשוס, לייגסט עס אריין אין א פריזער און פארמאכסט די פריזער, קומסט צוריק אפאר שעה שפעטער, דו עפענסט אויף די פריזער, דו זעסט די באטל ארענדזש דזשוס איז פארפרוירן, אייז. וועסט פרעגן די באטל וואס איז געשען מיט דיר? פאר שעה צוריק האב איך דיך דא אריינגעלייגט, ביסט געווען פליסיג, ליקוואד, א מחיה. וואס איז יעצט געשען אז דו ביסט געווארן אייז הארט אינגאנצן? וואט העפענד? וואס איז געשען מיט דיר? וואס האסט דיך אזוי געטוישט אין אפאר שעה? וואס איז דא געשען? זאגט די באטל וואס זאל איך טון? ס'איז מיר אריינגעלייגט אין א פריזינג פלאץ, ארום מיר איז זייער זייער קאלט, ס'איז פריזינג דא, ס'איז אייז די גאנצע פלאץ, ס'האט משפיע געווען אויף מיר אז איך בין אויך געווארן אייז, נאך אפאר שעה בין איך אליינס, איך בין נשפע געווארן פון מיין סביבה, איך בין געווארן אייז. עס נעמען א באטל ברוינפן, לייגסט עס אריין אין די זעלבע פריזער, קומסט צוריק א טאג שפעטער און די עפענסט די פריזער און די קוקסט אויף די פלאש ברוינפן וועסטו זען, ער איז פונקט אזוי ווי נעכטן, ער האט זיך גארנישט גערירט, ליקוויד, אלעס אזוי ווי נעכטן. דו פרעגסט אים, wow! וויאזוי קען זיין? די באטל ארענדזש דזשוס איז אינגאנצן פארפרוירן, וויאזוי ביסטו אזוי שטארק? זאגט די ברוינפן, איך קעיר נישט, מיין סביבה קען זיין אייז קאלט, איך ווער נישט, איך ווער נישט נשפע פון מיין סביבה, איך האב מיך מיינע עקרונות, איך ווייס וואס איך בין, און איך ווער נישט נספל פון גארנישט. מילא ווען אונז אידן ווינטשן מיר זיך לחיים איינער פארן צווייטן, ווינטשן מיר אונז זיך נישט אן א חיים, א לעבן, פאר יענעם, א לעבן פון אראנדזשוס, א לעבן וואס ווערט נשפע פון רוחות, א לעבן וואס ווערט נשפע פון א מצב ארום זיך אין דער יעדע ווינט קען אים בלאזן ערגעץ אנדערש. אונז ווינטשן מיר זיך אן איינער דעם צווייטן, אונז ווינטשן מיר יענעם א לחיים, א לעבן פון בראנפן, א לעבן פון עקרונות, א לעבן פון אוטענטישקייט. א מענטש וואס ווייסט, איך בין א חלק אלוקי ממעל, איך ריר זיך נישט אוועק פון וואס איך בין, נישט קיין חילוק וואס די סביבה ארום בלאזט, און נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב איך בין. בפרט יעצט אין די טעג, אין די זמן פון בין המצרים, וואס מען קלאגט אויף די חרבן, און אונז בעט מען וסחזנו עינינו בשובך לציון ברחמים,